Hello, my people. How na dey? Welcome to Bible Gist Naija. Where we dey gist Bible matter for pidgin as e take dey sweet like jollof rice. Yes, last time on Bible Gist Naija, I gist on about how God take make light show as he just talk say make light show two seconds light show. And today our gist na to tell you about wetin God create for day two and day three. And that you go fit find the full gist for Bible for Genesis chapter 1 from verse 6 to verse 13. So as I always recommend, I go tell you say may you go checkmate Bible, may you see within Genesis chapter 1 from verse 6 to 13 talk about. So right about now, make we enter today gist. So as Papa God make the light finish for day one, e come be like say the light come make everywhere come shine, everything come bright and beautiful. He come dey see many many things wey no suppose be. Now he dey see ah this place scatter oh, this place just rough, e no suppose be like this. Now he reason am say okay make he start with water, water just full everywhere. Now he talk say oya water some of una more na begin dey fly dey go up now as him just talk am two seconds you say you dey near baba god na so you for you for see how the water dem just dey fly dey run dey go up as e don reach the level wey him want now he say you you don do oya stay there make you position there make some of una form cloud make some of una form rain so na that side now him come call the sky God say na there the cloud and the rain go dey then the remaining part the remaining ones dem wey dey for ground he come say those ones now go be like water side so this one na wetin dey happen for day two o oh, as God take dey create things so na so we take get the sky where you see say rain dey fall now we fit dey fly kite those times wey we dey small you know how we dey fly we go arrange kite finish na carry am dey run e go dey fly imagine say just imagine say sky no dey something like sky no dey that one be say as you just dey come out now every day for your house water go just dey pour on top your body free of charge na that time you go understand that song wey some churches dey sing say it is raining all around me i can feel the latter rain ride on jesus give us more rain until we are wet until we are soaked with the latter rain na now if you understand that latter rain like say god baba god no make sky you for experience that latter rain well well no be just sing you for dey sing as you dey sing the latter rain na so e for dey shower on you e for dey confirm am so na wetin God create for day two be this o e no stop there as the next day break enter day three na so him begin work again o him begin dey observe dey observe dey look things and things wey him go fit align to do well so na so him come look ground again him come say but e for make sense say I shift this water then go one side So as him talk like that, boom! Na so land show. As the land show so, now Baba God say, hey, I don do something now. At least some of my children dem for Rivers State inside uh, one area for Port Harcourt so go get land wey dem fit dey sell. so na so the land whole the whole land thing take start o oh. this na day three na so the whole land thing take start wey you see say some people inside river state dey sell sell land anyhow you understand so na wetin god do be that and he see am he look am say okay e make sense this land wey come on board so e make sense make e be like that so baba god come name the dry land earth then the water side he come call am sea and or river so na so we take get land and river today wey we dey see so. Den e no waste time as Baba God see sey de river wey im don separate from de dry land make sense. Two seconds na so im make everywhere begin dey green, everywhere just dey green na so trees begin dey grow, grass, mango, agbalumo, ugwu, onion everything just dey grow. So de next time wey you dey chop suya wit onion or you dey lick orange and mango make you know sey na for day three of de creation wey Baba God do all those things. So my people, na so day two and day three take play o. Na inside day two and day three, na im Baba God take create the cloud, the rain, separate the ground from water, give us sky, give us river, give us sea. Na inside day two and day three, Baba God do all these things. He look all these things and he see say e make sense. Na im say, okay, I go retire here for the day. I go continue the next day. So na here we go end today gist. I know say e dey totori you the way e dey sweet me as I take dey give you the gist too. So as e dey sweet you like this, no forget to follow the channel. If na subscribe show for your screen, make you subscribe, like, comment, share this video with your guys, share with your family and friends. This na Bible Gist Naija o. This na Bible wey sabi. So before we go again, I go like make you drop your comments inside the comment section. With pidgin o, no make mistake. Tell us wetin be your best fruit. I go see the first person wey go say na ugu, ugu na im be im best fruit. Till the next episode, God bless you.